Salam aleýkim. Men Döwran. Media tm kanalyna hoş geldiňiz. Bu gün Media tm kanalynyň iki müň on dokuzynjy ýylda eden işlerimizi jemleýäs. Media tm kanaly şu ýylyň mart aýynda açyldy. Birinji wideo mart aýynyň ýigrimi dokuzynda ýüklendi. Habarsyz galma gepleşigi bilen. Täze çykýan kliplerden, aýdymlardan, Instagramdaky täzeliklerden we şuňa meňzeşlerden habarsyz galýan. Oturdyk, pikirlendik we size Media TM kanalyny açdyk. Bilýäňiz, ýaňy-ýakynda Ömür döredijilik gepleşigimize başladyk. Şeýlelik bilen, Media TM kanalymyzda üç gepleşik bar. Birinji, Habarsyz galma gepleşigi, ikinji, Plýus elli müň gepleşigi, üçünji, Ömür döredijilik. Hem-de ýene bir gepleşik etmekçidik, Dünýä hitlary. Dünýä hitlerini etmeýänimiziň sebäbi daşary ýurt aýdymlarynyň bäş sekundyny ulansak hem straýk gelýär, ýagny arz şikaýat gelýär we üç sany straýk iýsek kanalymyz ýapylýar. Habarsyz galma gepleşigimiz jemi otuz bir bölüm, plýus elli müň gepleşigimiz jemi sekiz bölüm we ömür döredijilik gepleşigimize ýaňy ýakyn başlady. Mediatm-da görülmeleriň rekordy bet tans etýär wideoda ýüz kyrk bäş müň töwereginde görüldi. Ikinji ýerde Plýus elli müň gepleşiginde Nurana Arslanowaň myhman bolan wideosy togsan bäş müňden geçdi. Üçünji ýerde Kare we Dönmezden täzelikler diýen bölümimiz altmyş müňden geçen görülmeleri bilen. Kanalymyzda laýklaryň rekordy, ýagny iň köp laýk alan wideomyz, Bet tans etýä wideomyz üç müňden köp laýk aldy. Ikinji ýerde plýus elli müň Begenç Öraýew bilen iki müň bir ýüz laýkdan geçdi. Üçünji ýerde Buşik on bäş müň diýen bölümimiz bir müň sekiz ýüzden geçdi laýky bilen. Media temada teswirleriň rekordy, Sowgatlarym bar bölüm teswirleriň rekordynyň eýesi, sekiz ýüze ýakyn teswiri bar. Ikinji ýeri Bombiçeski täzelikler alýar, alty ýüz elli ýakyn teswiri bilen. Üçünji ýere gelsek, Soňky bölüm täzesi çykýança diýen bölümimiz alty ýüz ýigrimi teswiri geçýär. Kanalymyz açylandan bäri bu güne çenli, ýagny mart aýynyň ýigrimi dokuzyndan bu güne çenli iň köp görülen gün, on dördünji iýun, ýigrimi dört sagadyň içinde ýigrimi bir müň görülmeden geçdi. Gelýäs agza sanynyň rekord goýan gününe, ýagny bir günüň içinde rekord goýan agza sany, on dördünji iýunda ýigrimi dört sagadyň içinde Bäş ýüz otuz üç adam agza boldy. Ýaşlar, dokuz aýyň içinde şunça agza etdik we her biriňize MediaTm adyndan uly minnetdarlygymyzy bildirýäs. Hemmäňiz täze ýylda Allajan arzuwlaryňyza ýetiň. MediaTm kanalynyň adyndan tüýs ýüregimizden gutlaýas. Boldumy indi? Boldy boldy.

Kod gelýär diýäýme şuna bir mütdir indi. Näme boldy çalt çaltaý? Daşary ýurt aýdymlaryny ulansak, af daşary ýurt aýdymlaryny ulansak, af Eşin kellämdäki ýaly edip aýdyp göräýin-dä şu ýerdäki ýaly. We ömürde 15 müň diýen bölümimiz
Dawaý, Döwran. Sen şeýtýäň-de gaýta ýatlatma, duraý-da. Sekiz ýüz. Sowgatlarym bar, bölüm, tesjilleriň sowgatlarynyň eýesi. Daşka. Gowymy? Ikinji ýerde bombiçeskiý täzelikler.
Ikinji ýeri. Soňky bölüm täzesi çykýança. Näl boldy? Prgoltdyň iň köp görülen, ýagny mart aýynyň. Iň köp görülen gün, iýmäýdä söz bar. Ýagny ýok a, a iň köp görülen gün, ýagny mart. Finiş ýutubçyk.
Bir gün. Kaýat. Aýssa. Gutler.
Öe gelin hany.
Arzuňyzy etiň. Arzuňyzy etiň.
Tüýs ýüregimizden gutlaýas.
Boldumy indi.
Hemme, hemmäňiz, hemmäňiz.